Дорооболоруҥ доҕоттоор, Алматыттан бүгүн мин эһиэхэ анал биэриини бэлэмнээтим. Казахстаҥҥа көһөн кэлбиппит үһүс сыла барда. Уонна кэпсиэм бүгүн биһи туох олохпутугар, дьиэ кэргэммитигэр, инникибитигэр, тула өттүбүтүгэр уонна дойдуга, биһи планетабытыгар туох үчүгэйи оҥорорбутун. сири-дойдуну тула өттүбүтүн харыстыыр туһунан өйдөбүлү мин оҕо ааспыттан ылбытым уонна кэргэммин кытта көрсөммүн билбитим иккиэн биһи олоххо биир көрүүлээх эбиппит диэн оннук ыал буолуохпутуттан иккиэн кыра-кыралаан өйбүтүн билиибитин хомуйаммыт урут ааммастаан бэйэбит буолаанын бөх хомуйар этэрбит оннута уопсай бөх быраҕар этибит Онтон сыыйа-баайа бу биэстэн тахса ыһыл курдук олох турунаммыт, бөхпүтүн наардаан, өссө иккистээн хаҥардыллан туох эрэ буолуохха үчүгэй буоларыгар туттарабыт. Тоҕоһо биһиги бу бөхпүтүн наардыыбытый уонна хайдах наардаан туохха туттарарбытын диэн. Бастатан туран, биһи ото бэйэбитин олох күүһүр маннык күүһүлээбэккэбит эрэ, холобур, кумааҕыны э, хомуйабыт, сааһылаан картону, били э, косметика аһылыкка баар кумааҕыны, картону, э, пакеттары араарабыт, ыраас гына барыта буолуохтаах диэн мунньабыт. Дьоннор билигилэри батта пакет в пакете диэн ол оннуктарбытын мунньабыт, пластиковай бытыыкалары, Холобур, утах иин иһэн бараммыт онтукабытын сууйабыт, ыраастыыбыт уонна өстүөкүлэни хороҕор биирдиилээн булаанын туохтар баар буолааччылар алюминиевай бааҥкалар, электрическай шнурдар, ону барытын биһи туттарабыт, төттөрү хостоон тугу эрэ хаҥаны оҥороллоругар диэн. Дьигинэн иһиттэххинэ хата эрэ наһаа ыарахан курдук, онтон үөрэнэн хааллаххына бу эн олоҕун биир туоҕа буолар былаа дьи чааһа. Ону оҕолорбутун бута истэҥҥэ иһитдьэ-аһыддьаммыт буоллааны үөрэтэбит, көрдөрөбүт, туохха анаан бу хамсаныы баарын быһаарабыт уонна оҕолорбут кырдьык кыраһаастарыттан сылдьан эрэ өйдүүллэр, оо, били улуусаҕа хааман иһэннэр арай көрөллөр ытыыкка ыһытаар, ой бөх бырахпыттаар диэн. Ол иһин кинилэр эмиэ ырааска тардыһаллар. Бу дьиэ мунданнахха мин хороҕор эмиэ били улуса элбэх паа картону ыпырааһы бырааһын эрэллэрин дуу, эбэтэр бытыыккалар ыталларын дуу, таһыччан эрэ биир хомуйа сылдьабын. Онтон амастан кыбыстар күлэр этим огунан баран хатаан маны бөх ытарын тулуйбат буолбуппун. Оны төһө кыах баарынан бу ис сүрэхпиттэн олоххо дойдубар тулалыыр эргэбэр маннык көмөлөөхпүн. Бу Алматыга кэлиэхпититтэн бу маннык наһаа үчүгэй сыһыарыыны булбутум. Экоссен диэн ааттаах уонна хаһан улахана бу Роза Бакиева диэн улуусаҕа мега торговый центрга баар онно барыта көстөөччөр биһи хас киилэни туттарбыппыт уону тугу быһаабыппыт диэн. Онтон Астана туһунан өссө этэн аһардыбытым, холобур Астанаҕа олорон Мин ыарахаттары көрсүбүтүм бу бөҕү иккистээн били саҥардыыга тутууга хомуйар сирдэргэ. Бу холобурга Астанаҕа буоланан мунньарбытыгар аҕыйах баай фракцияны туталлар этэ. Ол да буоллар отто да биһи мунньа-мунньабыт сорохторун Астанааттан аны Алматыга көһөрөн аҕаламмыт туттарбыппыт. Уратыта диэн сорох куораттарга Хаччыга, Төлөбүргэ ылаллар бөҕү. Бу бэх эрэ хомуйуутунан, наардааһынан эрэ биһи дьарыктаммаппыт дьиэ кэргэннибинээн урут буоланан бу бэйэм экология аналлаах сүүрүүнү тэрийэр этиим, оҕолорбутун кытта бөх наардыыбыт, мас дьиэҕэ көһөн кэһиэхпититтэн былаанын өссө компоска аһылыгы мунньар этибит уонна эргэрбит, хал буолбут миэбэли төттөрүтүн краскалаан, хаҥардан биэрэр этибит. Саамай үчүгэй астыммыт бөххөм туттарар сирбит Москваҕа баар этэ. Ону тугу бартын туталлар этэ. Бу видеоны ситимиктиэхпин баҕарабын. Бу таҥаспытыгар эмиэ сыһыаннаах. Холобура, бу аҕабыттан миэхэ кэлбит, мин улахан уолум кэтэһэ сытчыбыт кууркатын, билиҥҥиэхэ дылы мин кэтэһэ сытчыбын, ити куурка миирдээр өссө сааһа даҕаны улаатан иһэр. Уонна санаатахпына өссө ким эрэ мин уолаттарбыттан арааската кэтэрэ буолуо. Уонна бу наһаа таптыыр тренчим. Тренч буолаанан мин эбээбиттэн хаалбыта, ону мин билиҥҥиэхэ ластана кэтэбин.